Безгә инде сызык кирәк булачак. Төшенергә. Вәү хәрефе языла, ул э, сызыкның өстендә, аның менә шушындый башы була һәм аска төшеп китә. Ул безнең нигә дамма э, хәрәкәбезгә ошаган, тик күп э, күп мәртәбәләр зурырак кына. Яки безнең телебездә булган У хәрефенә, Д хәрефенә ошаган була. Башы аның һәрвакыт сызык өстендә ята, ә инде койрыгы сызыкның астында булачак. Бу аның алфавитта тора торган формасы. Аның исеме Вәү. Аның исеме Вәү. Үәү. Аны язып куйыйк без үзебез белә торган хәрефләр белән. У, ә, у дип. Тик аның исеме у, ә, у түгел, аның исеме үәү. Мин э, безнең телебездә аны шулай үәү дип ясап торган, шуны тулысынча шул э, авазны белдерә торган безнең хәрефебез юк. Вәү. Тик без аның телебездә, татар телебездә безнең шул хәрефләр белән без шул аваз белән сөйләшәбез. Мәсәлән, вәкил, вәкаләт, вәгъдә язылган була анда безнең вәгъдә дип, ә без бер вакытта да вәгъдә бирдем дип сөйләшмибез. Ничә әйтеп? Вәгъдә, вәкил. Менә как раз шушы вә хәрефе. Вәү хәрефе инде ул. Вәү хәрефе ул нечкә аваз булып тора һәм бирә торган авазы вә. Язып куябыз. Ү ә дип һәм нечкә аваз. Сүз башында ул языла. Менә шулай языла да аска төшеп китә. Бу аның сүз башында торган кыяфәте. Инде без беләбез, безнең гарәп телендә э, бар безнең гади хәрефләр дибез инде без. Э, уң якка да э, кулын биргәнен, сул якка да кулын биргәнен, ике як хәрефкә дә тоташканнарын без гади хәрефләр дидек. Ә бар инде алар арасында горур хәрефләр. Алар бер якка да бер вакытта да үзләреннән Артыннан килә торган хәрефкә тоташмаган хәрефләр. Без инде белдек, әлиф хәрефе шундый хәрефләрдән, э, зәй хәрефе шундый хәреф, ра хәрефе, һәм менә инде безнең дүртенче хәрефебез ул вәү хәрефе. Вәү хәрефе ул горур хәреф, ул бер вакытта да үзеннән артта килә торган хәрефкә тоташмаган булачак. Һәм э, сүзнең уртасында ул язылып киләбез, киләбез дә, Менә шулай итеп язып куябыз. Менә бу урыны белән ул үзенең алдыннан килгән торган хәрефкә тоташкан була. Һәм сүз азагында да нәк шушы кыяфәттә булачак. Сүз уртасында һәм сүз азагында уаның язылышы бер төрле булачак. Хәзер инде карыйк хәрәкәләр белән. Безнең хәрәкәбез беренчесе без һәрвакыт фатханы алабыз. Язып куябыз фатханы һәм укыйбыз вә вә вә дип. Э, кәсрен язып куябыз.

Ву! Ву! дип, вә хәрефен әйткәндә, безнең иреннәребез түгәрәкләнә алга таба. Ву! Ву! Түгәрәклибез дә, как будто без анда дамманы өргән кебек булабыз. Ву! Ву! Ву! Вә! Ви! Ву! Вә! Ви! Ву! Вә, ви, ву. Хәзер карап китик сәкен белән. Язып куябыз вә хәрефен. Язып куябыз аның сәкенен. Һәм шушыны укыр өчен алабыз үзебезнең хамзаны фатха белән. Һәм укыйбыз әү. Әү дип. Әү. Әү. Ә бу аваз безнең э, телебездә бар. Мәсәлән, бәләкәй кеше килә дә, әни, әни, әни дип э, нәрсәдер эндәшәсен. Ә хәзин э, без һәрвакыт әү балакаем, әү кызым дип, менә как раз әү дигән сүз инде шушы сәкенле үәү хәрефе була. Вә, ви, у, әү. Вә, ви, у, әү. Вә, ви, у, әү. Хәзер инде күнегүләрне карап китик. Вәү хәрефенә күнегүләр безнең 17 нче биттә. Әү, әү, әү, рау,

Ә, менә монда э, ике нечкә тә хәрефе уртасында калын ра хәрефе урнашкан. Әу тәр тум. Әу тәр тум. Әу тәр тум. Әу тәр тум. Инде менә безнең бүгенге дәресебез тәмамланып килә. Нәрсә белеп калырга тиеш без бүгенге хәреф бүгенге дәресебездән? Бүгенге дәрестән без аңлап калырга тиеш Вәү хәрефе ул нечкә хәреф һәм горур хәреф. Горур хәреф, ул үзеннең үзеннән артта килә торган хәрефкә бер вакытта да кулын бирми, ди дигәйме. Ул нечкә хәреф, хәрәкәләр белән әйтелә. Вә, ви, ву, әү. Вә, ви, ву, әу. Без татар кешеләр өчен бик катлаулы түгел, чөнки вә хәрефе безнең телебездә бар дидек. Тагын бер мәртәбә. Вә, ви, ву, әу. Вә, ви, ву, әу. Менә бүгенге дәресебез безнең шушының белән тәмам. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүх.